Yake nye fiɛ, fiɛviɛ efiɛ wòdona gagu wòtsa wòtsa ɖe kekewo dzi. Nye fiɛ ho dzedze. Le eƒe adoɖeɖe ma sie kɔa ɖoɖi ne enɔ agbe eye wòanɔ anyi tegbee le dua katã etoe. Enye eƒe adoɖeɖea ƒe gɔmesese.

Kɔviga tutɔ ʋenya etɔ̃lia ekpla ʋenyakoma si ke nye akɔkpowa wota ŋu kekeake ekpa wokɔ o ŋu ɖekakpui sesẽ ha bayɔdara wo teƒe wokɔ wo ta si na mía Lãfawo, abe ale wòte ŋu lãfawo wɔm ne kple kple dawo be míawo kɔ nɔ nu. Míeva va xeo, egbedzi mɔwo ɖo ŋgɔ. Egbã, míeɖo nu me dzi le edu ɖoƒe ŋu. Eduwo nɔ nya be woɖo dzidzi gɔgɔm ale dzi na wo dɔ, wòadze mía katã ŋu. A Egbã.

na ame tɔgbi ƒe amɔ de machine o na fɔ na tsɔ na mia tɔ fiawo o yi fia kɔ ŋo no o ba ba de ko ɛ o ba gɔ ŋa na ji o. yo tɔgbi ji sam du fia na bɔlɔ be ŋɔnɔ fi tɔgbi ji sam atɔlia me koe ye me koe me koe na ba lɔ ko lo akpe ok fifia ee ye aŋlɔ Eya ta hafi míaka atam alo ee míaka atam ne mía tɔgbui abui biekpɔ evelia madzi tso mía nɔviwo nye tavie ƒe to si be woaɖatsa ɖe na mí loo hafi míaxɔ aka atam ne mía tɔgbuia akpe. Davi ƒe tanya ƒe. Ye ado ya ɖe le ke gbegbe dze. Aha eye enyi ba na tɔgbidza. Aha be nenɔ agbe tegbee. Na be bibi tamne tutɔ tɔgbidza ƒe nya etɔ̃lia.

Dutɔ tɔgbi ʋenya etɔ̃lia. Dutɔ tɔgbi ʋenya etɔ̃lia. Gbetɔ nye gbe enye tɔgbi gawu atɔ̃lia. Metsi atsitre ɖe Rusi ʋalogboa ƒe ŋkɔ me. Bere, nyateƒe, míatɔ di ʋenyabu fia egbɔ dzidzi, aŋlo fafam, konyi fam, ahe dam, gake egbea míeke ɖe ɖekakpui zazɛ ŋu, alebe ɖekakpui zazɛa míewɔ xɔnu nɛ. Ewo elie dzi. Egba mia kam kam le. Ifa gɔru na sɔ asɔ nyi. Wòle aŋlɔ dua kata aƒo ƒu. Enu yɔ kata gbegblɔm la aŋlɔ ma. Mia rɔ kata rɔ ɖeka ɖeka ɖeka. Elabe miaƒe enyawo aba te dzi ma kpa. Egba tia ne tsi atsitre ɖo ɖe miewɔ newo katã wɔ ne wòwɔ nu nasɔ nu asɔ nyi abe ale si tsiawo wɔe ne nàwɔ nu ɖe etɔ ɖo ƒe woɖua nu ɖo eye wòxɔa nu nyuie wodea yeyeawo ɖo tɔgbi ne yɔyɔa ke mewɔ ate ŋu aka me le ne o. Ko míayɔa be mía fofo ne edutɔ ne. Nane nanɔ dzɔdzɔm le aŋlɔdukɔ ƒe akpa ɖe. Woayɔ be tɔgbui dutɔ ƒe nya etɔ̃lia. Va nava wò rɔrɔrɔ me rɔ. Ko nava ao fifi le rɔrɔ yɔ yɔ zi kɔ. Yi ko fu ɖem na ya la, ao, nenye nenema, míakpɔ nɔnɔme ɖo. Míakpɔ do datu nutata ma no, eye míakpɔ agbe atikɔ no. Medo agbo yebɔ hetɔ le nyawo nyateƒe ma. Mamagã yɛ kpɔ evelia. Mamagã abui yɛ kpɔ evelia ƒe atamkaka. Wozu mamawɔ míedɔ yi ɖe emo na wò. Ta le xe ma ta mekɔ nuwo wɔ ge abe ale wowɔ nɛ. Mamagã abui yɛ kpɔ evelia. Mamagã abui wuiɛ kpɔ evelia. Be gbetɔ nye gbã meyɔ hɛgbɔ hɛtɔn. Enye tɔgbi gawu atɔlia tɛgbi dufia. Metsi atsitre lã ƒe xlɔ teƒe, tovia xlɔ teƒe kple fiawo teƒe, lã ƒe fiagãwo teƒe. Egba atam kam no. domeawo katã wo teƒe. Egba atam kam ɖo be ɖe mama abui etɔ̃lia. Tɔgbigã dutɔ ʋɔnya etɔ̃lia enye tɔgbi damadzi enelia ha atam kam no. Mitsɔ la yi va yi abe ƒe dzinu ene ene mieɖo miedzi dzi. Egbea mie miahem ɖe go hea dam kam na mi. Ee, wò dzi dzi vava ya enya geɖe ku ɖe ŋuwò ŋutɔ. Ahlɔewo ho tsi mavɔ mavɔ, edzatawo hã tsi mavɔ mavɔ. Elã le nuwo, lãmawɔdawo hã wotsi mavɔ mavɔ. Míele dzia ŋuɔ le tɔgbawo kple mawuwo ƒe amenuveve me. Egbea míegblɔ nɛ be, Eko tae va du fia ge. Abe ale yi tɔgbui gã gblɔe, edo ŋgɔe va yi ho na egbea fiaɖuɖua. Eto vovo tso eya mía tɔgbui aɖewo ɖu domedome aɖe va yi. Míaɖo ŋku edzi be le ehogbea, mía tɔgbuiwo ɖewo kplɔ amewo, ƒo ƒo amewo nu ƒu, ede gbe na amewo, ɖo aɖaŋu na wo, hedo gbe ɖa ɖe wo ta, ye woƒe dzidziwo ve eme na wo. Ye nye efia woɖu, vɔ Mawu tsɔ wo ɖo fiae, dua hã tsɔ wo ɖo fiae. Ee, ema megbea, aʋadede hã va kplɔe ɖo, vɔ mehe wo da aʋa, wodo yi ɖe mo nɔ xoxo nya. Gake menye nu ɖeka aʋakɔ wodena wotsɔ me ɖɔ fia o. Egbã ŋui aka suku enui eke kple agbalẽnyanya kple ayewɔwɔ ƒe nui eke. Aʋa ya megali o, gake susu ye mía viwo dom ɖe ŋgɔ eye míemia ɖomedzidzi ɖomedzidzi fia kɔ. Míedi be nàhe dua katã ƒo ƒu abe ale yi ne mía tɔgbi Ngawi ene ye wòdo lɔ̃ ƒe hlɔ̃ be milɔ̃ ƒeawo. Na he mi katã aƒo ƒu ɖekewɔke. Akpa be kee dzi ye kee tu hã. Eye nana dɔwɔnawo nave dua me na mi. Mia viwo nade suku woakpɔ ŋgɔgbe yiyi. Ye ma tɔgbia gblɔ, ne míeyɔ o, etsia dam o, ŋdɔ ʋuʋum o, eɣe keklẽm o. Ye ne le xaxa mo, na lɔ dɔ mo, ele bena do re mia ŋu. Ye na kpere mia ŋu, a tse mio hiã hiã ŋu na mi, a fa kɔ na mi. Evɔ ne mie yɔ, ko ne gbe tɔtɔ. A titsi wo ekple, ye kpo, a ko ya yɔ nɔ. Ye kpo, la tu tagba nɔ. Ye míegakpɔ talẽtonu. Míetsɔ la míeɖo mi ezi dzi ye egba míekplɔ mi be edu tokoe alo tu mi be míake atam na mi aɖo mi zi dzi miaƒe agɔnu nasɔ mi. Eye ɖe míekpɔ o be edze ne dɔa. Enye ame yi ke aƒo ƒo mí ƒu ahe ŋgɔyitɔwo vɛ gɔme na mí. Mía viwo nakpɔ suku ade, akpɔ edɔ awɔ, agbe nadze edzi na wo awu eta. Eya ta ehewo katã mí bibiam ŋutɔ si o, be wo ŋutɔ nanɔ ŋgɔ na esɔhɛawo, tsitsiawo, Nyagãwo katã aƒo ƒo wo nu ƒu. Mi katã mialé nɔvi si awɔ dɔ asimeasime ne dɔ nayi ŋgɔ gbe. Evɔ ne míeyɔ o, etsi no gbe, aha no gbe, mídɔ bubu mo, etsi zazã mo ye etɔ na mí. Ah, ke wo ŋutɔ eku do. ke helua anɔ kɔ nu. Gake ne wò hɛawo katã míebia wò na mí hã ke helua ado kɔ nɔ yewo hã woagbe me afu nɔ abe aklã la ne. So míeda kpe míedo gbe ɖa ne Mawu segbe le sia be nu yewo katã míebia yewo dzidziwo hã nave me wo hã dzidziwo nave me nɔ wò dɔwo na yi ŋgɔgbe wò hã nakpɔ dzidzedze nakpɔ ŋgɔ yi míewo hã míakpɔ ŋgɔ yi lɔ akpe. Mapa ma ze ŋu ya. Fievia fie me wònɔna.

be manyi kɔ no. Egba ɖoɖo yi ke lɔ ƒe ƒomea ede ŋgble abe

Be anya yawo katã wogblɔ na ame be eŋutidɔ wɔwɔ ɖe ke nama wɔwɔ ye mehiɛ kpekpeɖeŋu etsɛ dada mo ezã do o ye me yɔ wo be wo ɖushi klɔ be wo kpe ɖe ŋunya mia atsi dɔ ɖe alo ate aŋlɔ doa yi ŋkɔɛ. Ye wo de megbe na ma, ke ma ko, ma, ma, ma, ma ko da, datsi tagba, no, ma ko gbedzi dzaŋu, no, ma ko dali to. Heli, heli. Be egbe yiwo katã dome valɔvɔ de asi na ma, wodzi pɛpɛpɛpɛpɛ. Gake nenye be mehiã kpekpeɖeŋu tso dome valɔvɔ gbɔ ye woɖe megbe tso ŋunye ke, makpɔ agbedzigoe, agbedzigo na mi.

Agba yiwo katã efiã ƒe aʋawɔwɔ tsɔna ye meɖo ŋugbe be mawɔ wo dzi pɛpɛpɛ. Gake nenye mehiã kpekpeɖeŋu tso mía aʋawɔwɔ gbɔ ye míado aŋlɔ dukɔ ɖe ŋgɔ ye miede megbe ŋunyea? Ke.